Msel xir fell-awen i atmaten di setmel aqbayl. Win yesɛan aquḍar yessen acḥal ttmuhu n uli, tixsi iksen deg lexla. Ma ur yettɛas ara fell-as umeksa, ad tebɛed iman-is merra ɣef uquḍar ɣas yella lxuf deg ubrid-is. Yella yiwen n nnbi zik i d-innan ttmuhu irkul am uli. D tidet deg ddunit mkul yiwen iḥemmel ad itebɛ rray-is. Igad yiwet tmurt ur ḥemmlen ara ad tebɛen leqwanun n tmurt nniḍen ɣas ma d lɛali-ten. Cahar-ayagi deg Newbal Axbar Lxir nemcawer-d ɣef lecɣel lɛazayebi. Aṭas Leqbayel llan d ifellaḥen ikerzen lqaɛa, wiyeḍ sɛan lmal. Imken ayen teslam deg nnuba-agi ussan-agi iɛejb-awen, lameɛna imken nehder-awen ɣef lɛawayed n tmurt nniḍen ɣef ur tesinem ara. Teqqarem, Mačči akkagni i nexdem nekni, nesɛa leɛwayed-nneɣ s Leqbayel. Imken d ṣṣeḥ, lameɛna yelha i wat tmura n ddunit ad mcawaren deg wagar-asen ɣef tmussni iḥefḍen i wakken ara rbaḥen wa ɣef wa. Akkagni lqaɛa ad d-tefk tfayda, ad isseḥyi lmal, ad rbaḥen at tmurt ɣef nnehhu n wiyeḍ. Iḍ-agi ad nxemmim ɣef wuli d tixetten. Imken ad tsellem kra lexbar ara kkun-iɛawnen sia ɣef sawen ad terbaḥem akteṛ ɣef lxir a wen-ifk Ṛebbi. Neɣ imken ayen ara kun-yini tessnemt ayagi, lxatima i rezmeɣ ad nɛass iman-nneɣ i wakken ur nettili wara am wuli ittmuhun itebɛen mkul yiwen abrid-is. Tixsi weḥd-s tulwa. Lbaṛaka d laman ttwafen kan mi ara ilin yiwen uquḍar d yiwen umeksa. Lweqt-nni mi ara mi ttɛawanen medden bɣa gar-asen, lweqt mi ara tebɛen ala yiwen Ṛebbi d yiwen umeksa ara ten-irafqen deg ubrid tidet, ad tili lehna deg ddunit laweḍ d lefraḥ d laman gar lǧennas. Imiren kan ara afen wat ddunit lbaraka, ad rbaḥen ɣef leḥwayeǧ akk i aɣ-d-ittak Rebbi, si ara nerbeḥ, ad nqewwet iman-nneɣ.

lwessex d rriḥa, lmal ttawin izan d lhalak di lweqt uzɣal, ikurdan ttilkin lweqt usemmiḍ. Ɛni ur yelha ara i bab uxxam ad ibnu kra lḥuc i lmal g ufrag i lḥaras? Imkun llan wid ixeddmen annect-agi, lameɛna ttilin wiyeḍ ittaggaden imukren, Ihi acu ɣef ur tɛellqem ara nnaqus ɣef tewwurt lḥuc, ad tdewwrem leḥyuḍ s lxiḍ n trisiti ma tesɛam-t di taddart-nwen? Ma tesbeɛdem lmal ɣef timezduɣin-nwen, ur yettili wara lefḍan d rriḥa, ur helken ara warraw-nwen.

ẓẓayit bezzaf fell-asen ad helken. Imuḍan ur nesɛa ara lmeɛida iṣeḥḥan ur zmiren ara i uyefki-agi, ihi amek ara t-zemren imecṭuḥen? Qqaren ayefki umɛiz d lɛalit i win ihelken i lufanat. Lameɛna deg wayagi ila ccek. Tameṭṭut ma ur tezmir ara ad tessuṭṭeḍ lufan-is, axir-as tefk ayefki n wuren ay ttnuzun deg tḥiwna. Cfiɣ ula deg tudrin timecṭuḥin n udrar yettwaf uyefki-agi n tḥuna. Ma ulac di taddart-nwen isefkawen ad sen-tefkem ayefki taɣaḍt i lewṭanat-nwen, xedmet akkagi-nni. Uqbel ara tezgem taɣaḍt, ssirdet timaẓagin-is s waman d ṣṣabun, ssirdet ula d lḥila deg ara tessurgem uyefki-nni. Serkmet imiren ayefki, lewk d lbibrun,

Acḥal d abrid, win ilan d ameksa, d ameɣbun, d igellil. Yemken d aqcic, ilan d agujil, neɣ kra n temɣart, ilan d taǧalt, nettat tekes lmal lǧiran-is i wakken ara terbeḥ aɣrum-is. Ameksa ad ikker zik ṣṣbeḥ, ad iffeɣ imiren ɣer lexla s uquḍar n wuli neɣ s izgaren, ad iqqim s ddaw tnuqlet armi d lmeɣreb, dɣa ad iwɣal s axxam. acu yexdem deg wass merra aqcic-nni acu txedem temɣart aqcic yemkun ikkat tazmert temɣart tettxemmim kan tettxemmim ɣef lḥala-s n zik mi yella uflaḥ deg uxxam lwaqt mi tesɛa rawis tenahta ad tini sɛiɣ kan rebbi tura alaḥbab win yesɛan rebbi yesɛa lxir iɣelben yir kulci n dunit S lḥisab-nwen, ɛni ur zmiren ara yimeɣban-agi ad ceɣlen s kra n lsenɛa ara ten-idhun akken ara qqimen s tulwas weḥd-sen di lexla? Teqqarem, Acu ara yexdem uqcic? Nniɣ-awen, Ma yeɣra, yezmer ad yekteb tibratin i wat taddart, yesɛan imawlan deg Fransa, yezmer ad iluqed azemmur di lweqt-is neɣ ad yeḥfeḍ kra n lsenɛa. Deg tmurt igawawen ttuqamen lṭbeq, lɛeǧb, acu ɣef ur yezmir ara i umeksa ad yeḥfeḍ lsenɛa-agi, ad yuqem lṭbeq akken ara yeks wul-ines, ad ten-izenz imiren deg ssuq, ad yerbeḥ kra iṣebbiyen n zyada iman-is, ad yesɛeddi wussan-is s nnfeɛ.

ulac win ur nezmir ara ad iḥfeḍ kra lesnaɛ, ma yesɛa lebɣi. Leḥbab, win yettaǧǧan ifassen-is akken yemla lecɣal inefɛen, yeɛni win ilan d abeqli, cciṭan ara yafen ccɣel fell-as. Acu ɣef ttuɣalent timɣarin d tiseḥḥarin yettdebdiben s yiḥeckulen? Ɛni mačči ala xaṭer rẓag i tefrawin-nsent, ɛyan ddunit ttqelliben-d ad rrent ttɛar ɣef lmektub-nsent?